Lubok lo, wun wuri? An lacen je apenyo, an wa eni, tye ki kit lok moni enone an atyeko winyo ne ni anyira atye ka timone ni? Eh? Lok eni dok ocako bino nining? Hmm? Ma kumbe wan winy ni pinge weng bi ti pi pi pi pi pi en gen anyira na do kwano kwano lwongo ni wora. Eh? An wa lok in tek aa ki kwene? Mon ni kan tye kok kum co. Oh, co wa ni dong ite nini, ni eh, wa te yenyo pi. Oh, oh, cer ko bon nyang koli. Oh, cer ko gina ni wa te yenyo pi. An wa lok ka pi ango? Eh, wan unge me ni i acoli wan tye labongo kulu mo madit. ka ngetwa ene aye ni gire wangeyo ba hmm? ma ka ce giwac mene wan te lan lok wan te wota lok ineno wan te wota wan te lan lok ke kum kum lan lok ke kobane dong e eno pi peke ina so so pi ma di pe kulu ma dongo ma ne lake victoria gi ni pa kwaj gi kenyi pe botwa ento Eh? Pe ogengo jami mukene me time maber. Man kumeri cawa ni lok ma an anongo en ni kumeri mon ti pressure. Pressure ma boys ti miyo ne ba. Boys ti miyo pressure i kom mon ni wan mero wara, wan mero pi, pi. An wa ipi ango? Eh? Me acel wan wange ni Kulu olo tye, wang it gini tye. Ci ka ngat tye amito pii, in pe ce twongo pii imato. Miti ma gin tye titone ni en gi mini gi tuc tangi i kom dano aye. Ineno? Gi miti gi tuc mon do odok dong kulu gi dong. Gin de i tuc tangi kenyo. Ineno? ma kome ni cawa ni miti ni eno ne ni oweko wi mon ti abale lutino anyira kome ni cawa ni wigi ti abale ko gi bedi kel kel kel kel inen mono okato ni riyo mono okato ni riyo mono wigi onywene ko mukene mono dong oruko wig ke oruko dong awinga awinga calo otok pa lubok lok en. ni tye ayenyo pi an wa ico ni wun ineko litino anyira eh nongo wun otang bot ajwaka wor mono wucit ni wan watye over night kany watye ka lega ita mo dano tye ka lego lega ma tye serious pi jami ma konyo dongo lobo kara nongo tye awai ah an lacwec ka dong ket yo mo tye ka meta pi i koma ka eni weko yom cwiny jali kong inene an kong to paco lok iweng wun co Wun aye wutye ka kela li eni. Dong an abiwaco kuman, in ma onongo dong in itye ka mito dong pii, in, in kong onongo dong in inongo pii-ni kwene? Gam lokke. In dakoni tye ba? Onyo girlfriend itye? Dok itye ka waco imito pii. Kwene ma onongo dong kong in icito iye ma dong inongo pii-ni? gimaki ko dong pe inge bene ni gimaki obedo me ata wai Jimmy akil obed i wi gimako wu kukik wun jo ma tye ka lego pii ni wun weng wot mon dong omako wu ni wun wubedo ka kwale ki nga Nyankole awaco atir ineno. ni a min kulu dong tye ka ca oo gin ango kun bene icawa ni jami ma wun en mitiwu en oneno en miti me miu eni en aye oweko gityen anyira tye ka cito ka timo tim me miu man awinyo ite nini lityen anyira gi me acel gucako tunyu lapar deko nyo mo ni lapar deko en dong kelo ajiji dong me agikki ni nongo gubedo woko i jokon tye ka ywayone kuro calo wai filim ajon remo mo hmm? ene ocwalo anyira emiyo dong meno me acel Me aryo, awinyo gitye ka nyero kome mukene gitye ka odo en jai ni o gibiyo pige ci giketo ka madok dok ni poyo awobi ni koda poya doko lapoya nen kong ka in dong iwiny theory ma tye ka katti weng pi tyen lok me pii ni myero pii Pingo in ka ma nongo dong in icito dong inongo iye pii-ni pien pe dok igako kunu dong? Idwogo pingo? In onongo dong inongo ni pii pe kany itinge icito ka ca inongo pii, itye ka dwogo pingo ka yel anga gang kany? Itye ka nene? Man-ni en gomene wun wukelo twon ayela. Obango lutino anyira-ro. Lutino anyira kome tye ka cito i lobo ma imiyo mar dong mukene awinyo tye ka cito bot ajwaka. Ma ajwaki tye ka tiyo cente ma dong konye ber peke. Nongo gutongo te papai mo ma nonok ki labwodi mo wa aa eni dong in icit kwede. Odi mato ma peya icito ka lwok. Ma awinyo mon owaco ki nyako mo ni aa man eni in mu kong me acel ni openy ni mupali cini mono. gine kavere tye iye nyakoni ni kor aa ni eni ka amii tii mo pali ci ibedo cok wang apar aryo ca abiro acel winy nguna gi mono wai ka dong in ka in itemo tuku ka bota. Cuwali eni myero ikwo line kavera obed ki iye pien en aye i o gangi kun bedi nge mato yat eni nongo idyako pingo? Ineno miyo ma dong kama dong lokke dong oye wa ca weng ipii pii pii dong wun co moni atye ka mito pii tutwal-li yo ma yot tye An te alego lutela ginong bac nyo ginong lori gicok wu ter woko ka dong inongo ni Lake Victoria bo giwony wu dong gigene i nam en en en en Karuma wek bac jo o i wi Karuma keny dong gibawu iye kunu pii tye kenyo ma pii ma wun te iye ni tye i Karuma wan dong onen wu dong kite bo kwan kede dong eh i Karuma dong Bao, bao, bao, bao. Dong te i pii dan. Eh? Miriwu dong ocobbe ko. Eneo? Kit pii ango ma wun oyenyo ni? Jemi ni wa icam maber. Yom cwiny. Eh, eh, bito yo. Kingagi, en aye jemi magi wa ni konyo. Hmm? dong kong pii ni ka dong in dong itye ka miti ni dako ma kinywalo kite ma Lubanga ocweyo kwede myero olok kome woko otim kit ma dong in imito kwede in dong idok lacwec ma awene in dong lacwec awene gam lokki woko ma dogi bene ye in lacwec dong kong in kome ca wan wawaci in in laleg pii ni wan wawaci in dong kong

An saa ma yot pii tye ka roma man pii ma mol lok ni kuny kuny kuny jogi bene tye iye kunu eh ka in imito dong pii tutwal li kunu ka pe cit i lobo mukene Mombasa ki can wi cogi min kulu mogo gitye kunu wun onongo ci irwatte kwedgi kunu kuman cawa weng nge pii pii pii miyo keken.